In the next ten to fifteen years, Ghana ntie ɛbo a Gyekum Francis m'asɛm a meyi ka yie, ɛnyɛ prophecy. Ghana, yɛanhwɛ biribi yie paa, ɛbɛyɛ den sɛ wobɛhyia bɛɛma anaa ɔba a ɔwɔ thirty years to thirty five years a ɔnyɛ diabetic na ɔnni pressure, high blood pressure nkɔmɔ na medi, anaasɛ cholesterol kɔ mpo nni ne mogyaa mu. anaa saa nipa koro wei ɔnni akoma yɛyɛ deɛ yɛfrɛ no cardiovascular problem no na saa asɛm a meka nyinaa boils down to one thing yɛfrɛ no childhood obesity it may sound very small but yɛn a yɛabu yɛn ani agu so nnɛ nkoraa nketewa wɔn ayɛ tokom tokom tokom tokom ɛyɛ problem kɛseɛ paa yɛabu yɛn ani agu so because nnɛ yi sɛ wɔkɔ private schools na wɔn papa mo wɔ bi na wɔde ɛyɛ akɔkan nkoraa no na hu nkoraa dodoɔ a wɔn nya nyɛ kɛseɛ wɔn nya nyɛ obese wobɛyɛ dɛ ahu sɛ ɔbaa yɛ obese ɛnɛ mɛkyerɛ nkora BMI no body mass index no mɛkyerɛ wɔ video yi mu na yɛn nyina yɛasua adeɛ afi mu na yɛabɔ yɛn ho ban ɛnɛ high blood pressure tumi ma obi nya kidney nti sɛ government antumi amprovide nneɛma no amma anso wɔ biara so a ɛnɛ problem no yɛ kɛse how can we solve it from the base so that it can get to the level where we can blame the government Yɛboa na ɛkyerɛ adeɛ wei. Like video no na share ma obi na yɛnsua adeɛ. Mepaakyɛw deɛ ama nnɛ nkora a obesity tɔkɔmtɔkɔm no ɛyɛ kɛse ne sɛ ɛnɛ nnuane a ɛyɛ junk no ɛbɛn yɛ too much. Akora pɛ tɔfe, osu a na ne maame ama no ɛm wei drink, me mmɔ drink biara din, na yɛde tɔfe ahyɛ ne nanum, ɔkɔ sukuu a yɛama ne ne spark, nkora no woyɛ fufuo a ɛyɛ maame dea, yɛbɔ mpese ɛyɛ maame dea, mama me a eat rice, then ɔcook rice because rice is available in the house. There is no regulation akora no bue fridge a drinks gum from top to down na saa adeɛ no na ɛbɛma yɛ problem unlike tete no na saa nneɛma nneɛma no wonya bi nti na availability no nni hɔ tete no so na nneɛma te sɛ game game no nnɛ sedentary lifestyle no wote faako saa nkora no nnɛ wɔn hwɛ screen so wɔn nkɔ abɔnten kɔdi agorɔ like used to nti nnɛ yɛ junk food ɛrekɔ soro a high calorie food ɛrekɔ soro no nnɛ yi no physical activity so adrɔp wɔ nkora no mu Na because of that nti no nnɛ nkwadaa no bebree ayɛ obese na ɛyɛ major problem we don't pay attention to it na nnɛ ɛba bɛma yareɛ yareɛ yareɛ no adɔɔso paa mepatɔ yɛnhwɛ na yɛn rectify adeɛ wei sooner than it destroys lives in this country kwan bɛn na ɔbɛfa so ayɛ ne saa parents must set as role models ɛma yɛn mma. Mpakyɛw, ndɛ papafo no bebree yɛ obese o, ntsi genetically you can pass it on to your baby. Ntsi ndɛ yɛbɔ ɛka wɔ adidie ho asɛm a, na menim sɛ yɛredwen yɛn nua nkumaa no ho. Ntsi hwɛ wɔ life yie, deɛ esi fridge mu a wonom na akora no ɔɔhwɛ. Mepakyɛw akora no ba a wo na moyɛ no first line of wei a ɔɔ steady mo. Ntsi wo lifestyle, sɛdeɛ wo live wo life no na akora no ɔɔ steady nneɛma a wode gu fridge no mu ho health. implications a ɛwɔ ho a wode agu fridge no mu. Check aduane a wode hyɛ akwadaa no bag mu ne sukuu mu aduane a wobɛde ma wɔn. To w'ani di akyire na hu aduane korɔ na akwadaa no bɛduru fie a, set time for akwadaa no na ɔntumi nyɛ exercise ansa adeɛ asa. Sɛ wɔn adidi awie no, sɛ bɔɔl bi o, create that small environment that the baby will move from the house and start training na ɛmmɔ nkwadaa no ho ban. Ɛyɛ ne sei a, diabetes, pressure, um, wei, fatty liver, high cholesterol, saa nneɛma wei nyinaa so bɛte na aboa ma kɛseyɛ no a tɔkɔntɔkɔn wɔ nkwadaa no ho no aba fam. Ɛnnɛ yi, obi yɛ kɛse, ne ba yɛ kɛse, ee, wo ba yi de wayɛ, wayɛ kama pa o, na ayɛ sɛ yɛsan de regye fans. It's unfortunate. Na ha no kɛseyɛ ɛsosɔ so because ɛyɛ sɛ worehwɛ wo ba yie no no. Nti nnɛ yɛnsua BMI no, na ne calculation no yɛ a bit complicated especially with nkwadaa no. Nti wei, panyin wobɛtumi ayi su calculation yi amba abɛkyerɛ wo yi, w'ankasa. Wo use wɔn ho but nkoraa no deɛ ɛnde mɛma mo exception kakra bi a wo bɛhwɛ one or two biara just ebia na atumi aboa wo anaa wobɛtumi ahu wo pediatrician sɛ wɔn frɛ wɔn sɛn so a wɔn a wɔn yɛ in charge of nkoraa no na wahwɛ na wɔn aboa akoraa no mpakyɛw Damela Herbal foɔ na aboa me de adesua yi brɛ wo nti ɛyɛ malaria ɛyɛ typhoid wo mfie no boro sixteen years na mepakyɛw wa test positive nkoa deɛ a. Kɔ pharmacy ne herbal store biara na kɔpɛ ɔda mela na hyɛ aseɛ na nonom na ɛmmoa wo. Mepaakyɛw Legacy Life Choice sɛ ɔde mushroom, ɔmpɛ sɛ ɔde chemical biara, mushroom extract, honam mmerɛ, body pains, mepaakyɛw wo a adwene mu ayɛ kusukusu nna ayɛ wo den, frɛ numbers no na ɔno nso ɔmfa bi mmrɛ wo. Ɛna yɛwie a Royal Foam so na yɛda nna hɔɔ, yɛne yɛn mma no. Yɛ da nna hɔ, akora no ma ehia ne mattress, maame, papa, yɛ nna nna hɔ based on their age na ɛmmɔ yɛ tikasɛ ho ban na ɛmmɔ yɛ nkwa ho ban. Mpakyɛw BMI, yɛ bɔ ne tɔ fã a, yɛ frɛ no body mass index na ɛno na ɛboa ma yɛ hu wo mu duru sɛ ɛne wo tenten fa a anaasɛ yareɛ biara nhyɛ da nnim a. Wo bɛtumi ahu akora bi na wayɛ tɔfotɔfo na mmom na ɔnyɛ obese, wo bɛtumi ahu obi nso ɔnhyɛ da nyɛ tɔfotɔfo nso na ɔyɛ obese. Na calculation no yɛ simple, yɛ bɛ take akora no ne weight

Fa multiply by two nti ebia wo measure wo ba no na ɔwɔ bi a one point three metres a one point three times two figure no a wobɛnya no divide ma akwadaa no ne weight sɛ wo divide ma ne weight a na sɛ ɛboro thirty mede wei no bɛto hɔ ama ho because yɛwɔ bees one phase one yɛwɔ phase two yɛwɔ phase three na yɛ serious nti mede to hɔ a bɛhu chart no baabi akwadaa no ɔfɔle wei yɛ mpanyinfoɔ bmi na mayɛ no nkwadaa no deɛ normally yɛ ana ɔmo age yɛ very important, akora a ɔwɔ two years, akora a ɔwɔ two years six months, specifically yɛn nka sɛ just two years, age no yɛ very important nti WHO no wɔ deɛ ɔho de yɛ nkora no deɛ nti nkora no deɛ no yɛyɛ no in percentiles, nti wɔnya wo ba no age no, wokɔ ɔmo chart no so a, wotumi de trace ya na wakɔ hu sɛ ɔba no ɔfɔle in first percentile, saa percentile no a ɔfɔle no, wobɛhu sɛ yɛatwerɛ, sɛ ɔyɛ obese a, based on wo calculation wei wobɛhu, I think this is a bit complicated for yɛ maame ma monkɔɔ sukuu but wobɛtumi ama wo ba bi aboa wo na wayɛ adeɛ a mereka yi. Ɛnnɛ deɛ ɛyɛ simple kakra na mede brɛ wo. Medin ane yɛ Abu Agyekun Mfra na maba Ghana ha meyɛ biomedical scientist ɛna meyɛ self taught trichologist nti wo a wotɔ hair growth mpakyɛ um, pressure meter no ebi aba hmm, ebi wɔ hɔ na mo a mohu nkorɔ mo no nso adeɛ no nso ebi wɔ hɔ mpakyɛ scar away ɛwɔ hɔ nnɛ me ho ayɛ fei ɛyɛ km me nua aba ɔpam nneɛma na asiesie me sei Ɔno nso wɔ hɔ a ɔgu so a ɔredi ne dwuma. Nyame nhyira obiara na ɔmmoa mo.